Eh, paradzai mese ko musha makadini eh, ah, baba para mukati taurire kuti mukataurire kuti ini zvamuri kuno kumozambique eh, donzvo kana kuti chinove icho chaita kuti muve kuno inyaya yekutigadzira mavhidhiyo manyowani here sezvatiri kunzwa kana kuti pane zvimwe zvamafambira ya hongu mapedhero manyowani tichibatanizana naizvozvo uyezve tinoda kuti tionewo nzvimbo dzacho kuti dzakanaka kuti tizokwanisa kuitawo mapedhero tiri kuno kumaputo mushure monge tapedza kugadzira damba refu ratiri kugadzira racho rino
okay um, uh, baba pari tine tine vanhu vakawanda tine vanhu vakawanda vanokubvunza vanoda kuziva nenyaya ye ndiona kwavanoda kuda kubvunza vanoda kuziva kuti eh, njerama eh, yakamira sei eh, and album nyowani zviri kuya rini vanhu vakawanda nezvekubvunza vanhu vakawanda nezvekutaura ndakada kuziva kuti makigadzirira chii ezvino pave damba rekumira rini
ya yeah.

dzemusic nekuti vanonzwa vanodoka zvinotaurwa norurimi rwavo nechiportuguese kuti mungave here neidea yekuti mungazowana kana kuti muite kolabo naye kuno kumaputo muito eh, music mm-hmm. nevanzwe kana kuti mune

tiverengawo kumashows akanyanya mune idea here kuti munogona kuya kuzoita mashows kuno here eh, kumaputo ya ndo rimwe redonzo iroro eh, kuya kwataita nekuona kwandaita zvinoratidza kuti takauyawo tikambovo zvitatu zvimashows tinogona kutambirwawo mune zvakanaka
okay ah tinotenda um, pane tingaite here vanhu tingaite here vane mubvunzo yekuda kuziva kuti eh, baba para ah, vari kuzvifambisa sei kana kuti vari kuita sei um, kusanganisira nekuti mm, eh, baba para munhu wevanhu eh, pasina imimi pasina imimi havakwanisi kufamba eh, pasina imimi havakwanisi kurarama tingati pane vane mubvunzo here mungatiudza here kune vari kubvunza here kana kuti vana vasina eh, maererano nenyaya ya maererano nezvaitwa nababa para muzuva ranhasi rekuve kumaputo kuti vatange kugadzirisa mimhanzi yavo nemavhidhios avo kuburikidza nekutora mifananidzo yavo vari mumaputo mumozambique ya pane muterera abvunza panapa ari kuti asi baba para vane munhu wavari kutoficha naye here kumaputo pari zvino ari kuda kuziva ya sezvandambotaura kuti ndambobvunzwa kuti munokwanisa here kuzoridzira vanhu song yechiproducase Saka ndakati ndakawana munhu anokwanisa kuimba chiportuguese chetakuzoimba naye munhu ene kuti ndiye anenge achiziva inini ndichiita neshona kurava kuti taimba chiportuguese ya ndinofunga apindurika ipapo okay.
e, kune vamwe vari kuti baba para muri kuya rini kusouth africa Eh, vari kuti vari kucampton a
okay ayo izvo tiri munzira tiri mugwara kunyanyanyanya ndoda kuti takaburitsa rimwe damba rekuita tifambe naro uyezve tetanyanyopusha apa tangu nokuti ndiwanike kuno kumaputo nedonzo rekuti ndionawo zvangu kuti zvakamira sei kuno kumaputo because first time yangu kusvika kuno kumaputo ndaisimboenda kuna nachimoyo bhera eh, but kuno kumaputo first time
Alright. Pane mumwe abvunza panapa ari kuti baba para mukanzi uyai muridze kugermany e, tinotarisira mm-hmm. kuti munouya here because pamwe muchati a ah, kugermany kwakazara varungu chete aiwa kana ndadaidzwa ndinouya nekuti varungu vacho vanikura kuti kana ndadaidzwa vanenge vachida kamisi ingavane vamwe vanoenda kunoridza nyika dzevarungu vachitotamba zvinhu zvavasiri kunzwa kuti zvikurwa kuti E, pane abvunza hanzi chikwata chenyu chakamira sei pari zvino? Chikwata changu chakakwana. Inini para wacho mwana wangu mukomana anoridza bas gita anonzi Willis Messi. Mumwe mukomana anoridza rhythm kana lead anonzi Webster Messi. Mumwe munin'ina wangu anoita zvechanting kana kutamba zvese anonzi Babel Messi. Mupana anoridza madrums anonzi Nelson Matola. Koita mfana anotamba mumwe wacho anonzi America. Eh, koita mumwe mfana anoridza futi imwe rhythm anonzi Kennedy Chadzo. Koita mumwe mfana futi anoridza imwe rhythm anonzi Tichaona. Ndangoti kana maisene myake. kozoita manager wangu and jusa funga chikwata chakamira chakadaro alright pane mumwe ari kubvunza hanzi ko damba refu racho rikunyatsovuya rini ndofunga vatiri venyu vanonokerwa vari kuda kuziva kuti tingatange kutamba zvitsva rini apa tasara kungoisa madomasi nemaonyeni netukarikari nemaspices because zvinhu zvitori pamoto zvirikutokwacha izvozvo e, eh, pana hanzi zviri mudzimba natete prisca vari kutiwo inini hangu handina mubvunzo but ndinongoti rambai makadzvanya pamakatsika ipapo eh, hanzi musadzokere kumashure music yenyu anoitirwa nayo e, pane vamwe vari kubvunzawo hanzi orit hanzi takaona posta renyu kukadoma musi wa 24 naleonard shakata hanzi zvakamira sei ya ichokwadi ichocho te tiriko musi wa 24 kukadoma ndoimba ndee ndatobva kuno kumaputo ya yeah, because muchingokwira ndege haisi one hour here kusvika kuzimbabwe todzoka kwamuri mukoma spencer ah, ya indofunga ndovapa nyaya dzemashows kwamuri dziri kukufambirai sei zviri muri kugara here muri makabatikana nebasa muri kukwanisa kuzvifambisa sei nekuti muri kugadzira muri kuita mashows eh, ndazve zvino kuti mune munoda kuenda kukadoma ndikanzwa kuti muda kuenda mune show futi kuharare um, kubva friday saturday sunday nemakabatikana nebasa munozokwanisa kuzvidivida sei nekuita mavideos nezvakadaro mashows kana achikondireti izvi zvinofamba kukozika zvinhu zvinji kaa mashows neta maweekend

Mababa, eh, inini zvisinei nekuridza magitari zvisinei nekuridza magitari mune here zvamunoita eh, chakasiyana zvakasiyana nemagitari zvekuti kana musingaridzi magitari munoita izvi mm, ndaisimborima kotoni kuzara vanhu kotoni mazwana icha gitari saka apa takungomirawo nemagitari ya ndirimbokupai mubvunzo wabvunzwa nevateereri kunoko pane muteereri abvunza anzi hatinyatsonzwisisa kuti baba para histiri yavo vasati vatanga magitare yanga yakamira sei vane bhendi ravakamboridzawo here vari bhendi member mene kuti mungapindure muteereri ipapo ya inini handina bhendi randakamboridza ndiri bhendi member Ndakangodzidzirawo magitare uko ndatanga kungoumbawo changu chikwata ndachitumidza zita rekuti nderama boys tomatambira andakaita alright i think muteereri apindurika ipapo because kuda pamwe vanenge vachifunza kuti pamwe mune chikwata chamakambobata nacho saka pane mumwe abvunza ari kuti iye gone anzi go, pane masongs anonzi zvipo ndezvamwari hanzi ndiro first album renyu here
zvipo ndezvamwari isecond album
orit saka i think munogona kubva mawaudza kuti album renyu rekutanga rainzi kudii

13 um, rakakunakidzai ramunoti iri ndo rakanyatso kuti ndinzi baba para vanhu vazive kuti kuna baba para ndiri ah, unoziva zvinoneta kutaurira vanhu ndi inini kuti ndo vakandinakidza vanhu ndo vanonakidzwa nemababa vaakarezi mhm. zvozi inini ndikanakidzwa inini ndega hongu ndonakidzwa nezvandoridza izvi zvese zvinondinakidza kuzongotiwo mamwe sarudzo dzaanoda kuti iyi neiyi ndo dzinotinakidza iyi zvazvo asi iyi neiyi neiyi ndo inotinakidza imi minzi munoziva makore eh, amunoona kuti right takaita masales album yakati yakatengwa yamukati album yakanditi eh, yakakubatai yamunoti right iri ndo rakandiita kuti zvinhu zvangu nditi right njeramaboys iri kuenda kumberi
kuti maomba munhu angu ese tangira pana zviri pachena airatidza picha iyo ndacheza kuzongotiwo zvakazoendetika kuzonguti mari dzedu dzikabva dzatadza kunyazoshanda hazvina kuzooneka kuti zvinhu zvacho zviri kufamba nekuti kuda kuti mari unogona kuiwana asi isingazokushandira zvimwe zvainofanirwa kunge ichishanda
hanzi namai ruva pano mai ruva nhiko hanzi pane charura ndo rakanakidza ava ndo rakavanakidzawa
muteereri ari kudaro
ehe
um, um,

Mune muchigadzira kuti muri kuedza kutsanangura kuti kudii kana muchiti hove ndo iri kurwara here kana kuti mvura ndo yakabvondoka ya ndangotsanangura muchidii mukusingapedzi chinoitika ndechekuti makamboona zvinoita kana fish pond hove ungaiwana ichirwara here kunze kunge munhu aitoisa poison imumunde kuti uone hove dzakafa asi tingazoti hove iri kurwara kana kuti mvura ndo inenge yakabvondoka saka zvinoitika zvinhu zvakadaro muupenyu Alright.
Alright, ta tazvibata. Pana mai Mikis Diaries vari kukumbira wanzi ndodawo collab nemi mukoma Messi.
Okay, ayo tinozotaura.
Alright. Eh, Saka kureva kuti mai Miki mukana wenyu uripo mukabatana namukoma Para. Eh, ndofunga vanoda kubata mukoma Para namba dzavo

muchibata lead because hanzi pane kadhati kari palead renyu
eh, ah, lead rinobatwa ah, sorry mm. eh, inobatwa lead tongoti zvangu ndiye ndichiitira kuti vafana muone kuti vaakugona kumaridza bcause magitare acho ndingamatadza kumaridza ini ndakambomaridza saka kureva kuti ndine ndichiita kuti izvi zvinhu yatova upenjini yekuti dzimwe dzenguva ndine ndisina kubata gitara vafanira vachiridza asi vari kuridza nemo mm.
kureva kuti me muchipa vana venyu mukana orit
okay um, asi hami ndinofunga kuti hamuna kupindura mubvunzo womuteereri muteereri ati tichakuona iwe tinotarisira tingakuonawo here makabata lid yavari kubvunza muchange muchibata here mashows akupera kana kuti eh, zvazvinoita ndezvekuti nyana ndakabata lidi two songs or three songs dzakasiyana na one song kana ivo vakatarira vachizoona vanoona kuti ndinoni kuona kudhara asi kuti ndiridzi rwevana ndofunga kune vaimba vakawanda vasingatori dzimwe kudhara vasingatokuziva kuti rinoenda nekuti but hameno kuti vanhu vane kafungo kekuti hanzi gitari renyu rine kadhati kana rakabatwa nemi hameno zvamakaitira vateereri venyu zvavakanzwa pagitari rakunoridza ah, hanzi nahilary c mafira kureva ndakafarira Baba para umm kuuya kwenyu mugame mudhara ndainge ndichirwadziwa nekumbonyarara kwamainge maita ndokufarira isingaite mutereri ari kungofarirawo eh, mm. eh, ndinofunga kuti baba para musati mabva kuno kumozambique munofanira kuve tasangana nevamwe vaimbi vanonofanira kuti uite collab navo varipo vari kukumbira saka isu tichaona kuti makwanisa kusangana navo eh, kuitira kuti vatereri eh, vamapa chitsvambe kuno kumozambique vakwanise kunzwa eh, zvamatigadzira 2023 tinotenda ah, eh, ndisingakanganwe vatereri eh, tinotenda zvikuru kwazvo nekunge muchisangana vapara pane dzimwe nguva eh, ivo vachikugadzirira izvitsva havasi kumira havasi kurara vari kugadzira kuti zviende mberi